ער פארציילט מיר ער גייט זיך גיין קויפן א שטריימל, און ער קומט אריין און די סוחרים פרעגן בערך אין וואסערע געגנט, זאגט ער די ביליגסטע שטריימל, די גאנצע געשעפט האט זיך אפגעשטעלט, דרייסיג קאסטומערס דארט, וואס גייט פאר, עס איז נישטא קיין געלט? עס איז דא געלט, איך דארף די ביליגסטע שטריימל, וואס הייסט, קיצור, קען נישט א חתן. איך גיי ארויס פון דא זאגט ער איך דארף די ברירה צו שטראמעלן מיט מענטשן איך וויל חתונה האבן, איך וויל שיין פארדינען, איך וויל זיך מיט מענטשן ערלויבן א שיינעם שטראמעל, יעצט מיין טאטע צאלט מיין חתונה, איך וויל נישט נעמען פון מיין טאטע קיין געלט, יעדער קיינער האט זיך נישט גערירט, יעדער איז געווארן געפרוירן, ביז דער סוחר זאגט אים איך וועל דיר מוזן געבן א שיינעם שטראמעל פאר ביליג, ווייל ער האט דאך נישט געהערט אזא שכל פון א חתן, חתן קטנמ'לעך, קטנטענעם, די גאנצע זאך וואס ער האט חתן געווארן זיי קענען קומען זאגן וויפיל זיין שטראמעל האט געקאסט. דו שטייסט און דו ציהסט ארויס בלוט פון דיינע עלטערן? פארוואס? דו ווייסט וואס געלט איז? דו האסט איינמאל געארבעט אין לעבן? גיי ארבעט איין בין הזמנים. האב איינמאל א אבליגעישן, עפעס א אחריות צו דיך באצאלן א סוט, א רעקל, וועסטו קענען גיין אין א קלאודינג סטאר און נאך א טיש בעקיטשע, נאך א טיש בעקיטשע, פינף רוזשוואלקעס. פארוואס? דו גייסט גיין א רוזשוואלקע? פאר די חופה, פאר די נאכט פון די חופה דארף איך דיר קויפן א רעשוואלקע, איך האב בארגן א רעשוואלקע פון איינעם, אז איך גיי א רעשוואלקע וועל איך מיר קויפן א רעשוואלקע, זייער אסאך אינגעלייט גייט נישט קיין רעשוואלקעס, און מען קויפט עס ווייל ס'עפנט זיך אויף די שפע פון הימל, מאכט לצנות פון מענטשן? גיי ארבעטן, און נאכדעם וועסטו גיין מיט דיין טאטן קויפן קויפן קלאודינג.

וועט ער קאסטן וואס עס האט געקאסט פאר יואלי די גאנצע זכור ווייכטנאכט ברית בעזהשי ת, וואס מאכסט דיך נאריש? וואס מאכסט דיך נאריש? וואס ביסטו אנדערש? וואס ביסטו? ביסט דאך א געריסענער אינגערמאן, סאו די וואך פון די חתונה ביסטו וואס? ביסטו א פויפסט? וואס ביסטו? ניין וואס ביסטו? איך פרעג דיך. די קאפל קומט, די קאפל קומט, מען קען נישט יעצט חתונה מאכן ווייל איך וועל נישט קענען אויפנעמען די קאפל, וואס ווער קומט? ווער קומט? ווער קומט? וואס קומט?

אז א מענטש געוויינט זיך צו ער לערנט דרך הלימוד, און א מענטש הייבט אן רעדן צום אייבערשטן די גאנצע קאפ ווערט אים אנדערש, די גאנצע קאפ ווערט אים אנדערש ער הייבט אן לעבן א לעבן, ער קוקט שוין נישט אויף יענעם, ער טראכט שוין נישט פון א צווייטן. מענטשן קענען נישט פארשטיין, מענטש פרעגט וואס הייסט, ווי האסטו געהאט די גאטס עס צו טון, יא ווי האסטו געהאט די קאראקטער, די גאטס פון וואס, ווי האסטו די גאטס צו גיין חתונה מאכן אין א טייערע זאל פאר פֿינף שעה, אראפלייגן געלט און צורייסן געלט, ווי האסטו די גאטס?